Мана Петрополь ялӗ тесе чӗнеҫҫӗ. Эпкӗрсермисски районне кӗрекен пӗтӗмӗшле пӗлӳ паракан Упи вӑтам шкулӗн саккӑрмӗш класӗнчен вӗренетӗп. Петӗр Хусанкай анне ҫырнӑ. Хаваски вӗт паян мӑнарӗнче мӗскер ҫыраскисем пӗр пулакан акман умра вутра сӗтел ҫинче выртать ҫыру. Анне, тата ача, ача, кам пур-ши сан пекки пӗртен-пӗр амӑшне пӑрахакан? Ура ӗнтӗ шап-шур ҫӗмӗрчӗ-ҫке, эс халь те ҫук, эс халь те таврӑнман. Сана ман пӳрте ӗненес килмест, суя ҫӑруҫ кӑна ҫыратӑн пуль, вӗт пурпӗрех яла килместӗн эс. Каллех ӑна вите илме ман куҫҫуль аннӳ йӗрет. Анчах вӑл саншӑн ют ялтава пӗр-пӗччен мӗскӗн тӑлӑх, ак ҫитрӗ ҫураки. Ӑҫтан ман, ӑҫта манур, ӑҫтан илсе акатпӑр шӑл вӑрлӑх? Тырри те пурте ҫук, ӑна пӗлмӗҫ, куланайне тесе хистереҫҫӗ, сан ывӑлу ҫырать тесе тӑмӗҫ, Куншах вӗсем чӑтса темскереҫҫӗ. Хуралтӑ ҫӗрен ҫӳле супать, вӑхӑт та пуль хам пекех ватӑ вӑл. Ҫак эрне кун йӗпе ҫине сапа пӳрте сирсе пӑрахрӗ ҫил-тӑвӑх. Хӗле кӗрсен вутти-шанки те ҫук, пӑрланнӑ чӳрече мӑн ирӗлет. Атьпа тухса килмешкӗн те хӑш-чу теме тӑрать. Ай-яй, ажас килмест. Эп карчӑк вӗтӗнсе канас пулать. Санпа пӗр танӑшсем авланчӗҫӗ. Емел виличченех сана пула ман хамӑн сӗтӗренесӗр пурӗҫе. Чун хурланать. Сана пӑхман эп, ҫыртма ирӗмпе чупса ҫӳренӗ чух. Ӳссе ҫитсен те саншӑн именем, анчах мана, мана ӳсме те ҫук. Асап, ачам, асап, пӗччен пуҫа, кирек мӗскер ак ҫыр халь ман ҫинчен. Тен, эс пуян та пул, тен, эс укҫа илетӗн пуль хӑвӑн сыпусенчен. Анчах пӗлеҫҫӗ вӗсем ҫакна, пӗлеҫҫӗ укҫа тӳлекенсем. Ҫӗр сумбар сассӑннӑ вӗт, эп сана сутассу ҫук, юратнӑ ывӑлӑм! Эс ху та халь ҫӗр сум илсессӗн те пӗр пус та парас ҫук ман енчӗке. Ырать эппин, ачам, ырать ӗнтӗ. Тӑпран ҫине ют ҫын та тапт-ҫке. Тӑван аннӳ нимех те мар пулсан, ҫӳрех ӗнтӗ, ҫӳрех тӗнче касса. Сан вырӑнна пӗр анчӑк ҫуратсан авантарах пулатчӗ пуль, пасса. Такам ҫине ҫӗвентӗмӗр паян. Такамсем сурсах вырҫас килет. Пӗри ҫак ҫӗр ҫинче ҫӗрме пуян, тепри юнашарах выҫса вилет. Анчах аннен чунне ҫак пӳлӗмре лӑплантармашкӑн халӑх ҫитес ҫук. Мӗн иккенне эп калӑп ӳлӗмре, тен, калӑп ҫурӑрах эпте пӗр чух. Видеоӳкер генӗ Петрова Светлана Валерьяновна, чӑваш чӗлхипе литературине вӗрентекенӗ Светлана Валерьяновна Петрова.